tun ṭuma ar pum ka rawn ur hmin dan hi a tuiin a awlsam em em a. Masala leh i lo bawlhlo tih vel pawh kha kan hmang dawn lo va, video hi a tawp thlengin ngun deuhin min lo en sak kulh a, in lo siam ve leh ṭheuh dawn nia tuiin tih ve ngei ka ring. A hmasa berah chuan ar pum hi fai takin kan silh ang. A kaw chhung vel chu ka la sa vek tawh a, ka tih fai sa vek tawh an ni a. A bawp pakhat hi ka lei naah khan a kg kha a lai deuh hlek avang khanin a laklawh deuh avang khan a bawp pakhat kha min pe tel a, tihian a bawp pakhat leh a pum hi kan ur dawn a ni. Kan urna tur belah khan. an thur kan thlak anga chuan a chungah khanin kan arpum ur tur kha kan dah lut ang. Ka urna tur bel hi a lian lutuk lo va, ar bawp kha a leng angem aw, ka hre lo va kan dah vel chhin phawt ange. Ar bawp ka dah telh hian a tawt riau mai a. Ka chhin zawng hian a kau tlat a, ar bup ka dah tel khan chuvang chuan ar bup kha chu kan telh lo mai ang a tikhan a pum chauh khan kan ur dawn a ni. Gas kan on anga kan chhuang tawh ang tihian mei a sang ber a dah hianin minute sawmhnih vel kan ur phawt ang. Minute sawmhnih chu kan ur tling ta a, minute sawmhnih kan ur hnuah hianin ar pum kha kan let ang. A hnung lampang kha kan ur hmasa a, tunah chuan a awm lampang kha kan ur ve leh thung ang a, minute sawmhnih kan ur ve leh dawn a ni. Minute sawmhnih kan lo ur ve leh ta a, a awm lampang pawh kha kan duh tawk ang. Tikhuan khu a hmel lan dan khu a mawi em em a, rim te pawh tui hle a ni an thu rep kan thlak khan a ti tui em em a ni. Kan duh chuanin a tuiah khanin buh tlem kan thlak thei bawk a ni. Tikhan kan suan tawh a, ar pum kha kan la chhuak a, gas ah kan rawh thuak thuak dawn a ni, a hmin hnuah khan. Mei rimnam hi a tui ka tia, mei rimnam kha kan duh kher loh chuanin rawh kher lo pawh hian tihian a ei theih vek a, tui lutuk tho a ni. A hnung lampang kha kan rawh hmasa phawt a. chuan atian a hnung lampang kan rawh hnuah hian a awm lampang hi kan rawh leh ang a a sir lampang te tikhan kan rawh chhuak vek dawn a ni tihian a hmin hnua kan han rawh leh hian meirim kha nama a tui em em a ni a hmel pawh kha a mawi duh em em bawk a ni hetiang a ar a puma han ulh hmin hi a awlsam em em a bawlhlo engmah chutiang in a hran pain kan hmang vak lo va. An thu rep kha kan thlak a ni mai a, a bak chu tui kha a ni deuh tawp mai a. Siam hi a harsa lo va, a awlsam em em a, a awlsam ang ai hian a tui em em bawk si a, nangni pawn lo siam ve ula tuiin tih ve ngei ka ring ti hian ka rawh zo ta a, hei a hmel lan dan pawh hi a mawi hle mai ti rawh u. A sirah hian hei kan urna tui kha ka dah a, a tui pawh hi a hang tui dawn hle mai. An thu rep kan thlak khan a rim a ti thiang tui em em a ni. Tihian hei kan arsa ur hmin chu ei theihin kan lo peih fel ta a, a hmel landan a mawi em em a, a hmel landan a mawi ang bawkin a tui em em a ni. Siam kha harsa lo bawk a, nangni pawn lo siam ve ula, tuiin tih ve ngei ka ring. Ka channel min hlut sak a, min subscribe tute leh. Ka video min en sak thin tu te zawng zawng chungah ka lawm a, thinlung takin lawm thu ka sawi mawlh mawlh a, min la subscribe ve lo te pawn ka video hi tha in tih zawng a nih chuan khaw ngei in min lo subscribe ve ula, like leh comment te share te pawh min lo pek sak ve dawn nia ka lawm viau ang. Ka video tawp lamah hianin ka chan darh hnu ka rawn ti lang a. kan chan darh hnuah pawh khanin a thianghlim em em a, amah kha a fresh em em a, a var sar mai a, a tui hle a ni. Ka video tawp lamah hianin ka chan darh hnuah bowl ah ka dah a, ka rawn ti lang dawn nia. Ka chan darh hnua a hmel lan dan chu hetiang hi a ni a, a hmel lan dan hi a mawi em em a. a chhung lam pawh hi hmin tha a a var sar mai a a tui hle a ni hetianga arsa ur hmin hi a hang tui em em bawk a ni siam kha harsa lo bawk a in lo siam ve ngei dawn nia awle tun tuma video ka rawn siam theih chu heti zawng hi ni leh phawt zel a video leh pekah kan za vaiin ei tur tui tak tak te nen kan in hmu leh theuh dawn nia chumi hma zawng chu in za vaiin.